Salam dostlar Blender sapaklarymyzyň on bäşinjisinde Spin guraly bilen dowam edýäs. Spin guraly saýlanan elementi, ýagny vertex bolsun, edge bolsun ýa-da face bolsun, şolary tri d kursora görä, ýagny ine şu görýäniňiz tri d kursor, şu tri d kursora görä extrude etmäne kömek etýär. Häzir bärde shift a basyp bir slender çagyrýan ekranymyza we g z diýip ýokarrak süýşürýän. we edit moda geçýän. Ýadyňyza düşýän bolsa, edit moda geçmek üçin gysga ýoly taba basyp geçýärdik. Indi şul alan silindrimize Ctrl R bilen iki sany klubka at goýberýäs. Olar goýberemizden soňra S Z basyp Z okuna görä ýerlerini üýtgedýäs. Indi biziň indiki etjek işimiz meselem üçe basyp face modyna geçýän we ine şu face saýlaýan. Bärden shift C bilen cursor to select diýen. Ýagny kursory şu saýlanan face'imiziň üstüne getir diýen. Üstüne basýan bir gezek, üns beren bolsaňyz 3D kursorymyz şu face'imiziň ýüzüne geldi. Indi biziň indiki etjek hereketimiz şuň ýokarsyndaky faýsy saýlaýan we ine bärdäki menýumyzdan ýagny gurallarymyzyň arasyndan ine spin guralynyň üstüne gelýäs we bir gezek basýas. Indi spin guralymyzyň üstüne gelip bir gezek basanymyzdan soňra ine gök Z okunda Y okunda X okunda şuny spin edip biljegimizi aýdýar. Indi bize haýsy gerek? Biz indi şul silindrimize bakal görnüşini berjek bolsak, indi şuňa gulp ýasamaly. Biz şoň üçin Y-e basýas we Y-e basan bolsaňyz, ine, özi strelka bilen haýsy tarapa äkitjegini görkezýär. Indi biz şu strelkaň üstüne gelinimizden soňra goşmagy basyp aşak tarap aýlasak, Üns beren bolsaňyz, biziň gulpumyz emele geldi ine. Şu ýerde biziň gulpumyz emele geldi. Üns beren bolsaňyz, bärde spin guralynyň menýusyna basýas we bärde steps, ýagny şu kesikleriň edge kesikleriniň sanyny sazlap bolýar bärden. Meselem, şu ýagdaýda azaldybam bileris. Ine. Ýa-da şeýle ýagdaýda köpeldibem bileris. Ine, öňki ýagdaýyna getirip goýýan. Indi bärde use duplicates, ýagny diňe men extrude eden facelammy görkez diýip, diňe extrude eden facelammy goýup bilýän. Üns beren bolsaňyz, ýa-da mundan psiçkany aýyrsam, ine öňki ýagdaýyna gelýär. Auto merge, auto merge şuň ýüzündäki meselem häzir biz vertex modyna geçsek şuň ýüzündäki nokatlary bir biri bilen birleşdirmegi aňladýar. Indi biz wakalymyzy ýasamagyň yzyny dowam edýäs. Indi ýokaryk gelýäs. Face modyna geçýäs, üstüni saýlaýas we ýadyňyzda düşýän bolsa insert guraly. Insert guraly. Gysga ýoly i, ýagny i harpy. I harpyna basyp saklaýas we içine tarap birazajyk insert edýäs we extrude edip aşaklygyna goýberýäs. Extrude edip goýberdik aşaklygyna. Şeýlelikde Biziň W basyp select boksa geçýär. Bu şeýlelikde biziň bakalymyz taýyn boldy. Men size muny ýene-de başgarak görnüşde de ulan görkezesim gelýär. Oň üçin tab basýas, bärden bakalymyzy pozýas we shift A bilen Bärden özümize bir circle çagyrýas. Circle çagyrdyk. We indi bu circle biz nähili ulanarys? Taba basyp edit modyna geçýäs. Edit modyna geçenimizden soňra F harpyna basyp arasyny doldurýas. Ýagny F harpy bilen şul tegelegiň içini doldur diýdik. Indi biziň indiki etjek hereketimiz şuny E harpa basyp ýokaryk tarap belli bir derejede ekstrud etdim. We bärden bira basýandan vertex modyna geçýän we bir nokady saýlaýan. We şu nokada ýaňky görkezişim ýaly shift S basýan we cursor to selected diýýän. Ýagny kursory meň saýlan ýerime getir. Indi ýokardaky face-imizi face modyna geçip saýlaýas. we spin guralyna bir gezek basýas. Üns beren bolsaňyz, ýaňky okumyz ýene-de geldi bärde. Indi şul oky basyp saklaýas we 90 gradusa çenli aýlaýas. Bärden indi 90 gradus bolmadyk bolmagy mümkin. We şeýle ýagdaýda özüňiz pozup 90 gradus edip bilýäňiz. Indi biziň şuny granta meňzetmegimiz üçin şu verteksleriň arasynyň birazajyk açylmagy gerek. Ýagny näili? Üns beren bolsaňyz, ýaşyl okda öňe, yza süýşürdim. A gyzyl okda bolsa birazajyk şo granta meňzejek hereketimizi etdiribilýäs. Indi bärden W basyp select box moduna geçdim we ýene-de birazajyk ekstrud etýän.

Indi bu ýerde ýaňky aýdyşym ýaly aşak birazajyk çekýäs. We şuny nähilem bolsa belli bir derejede grant ýagdaýyna getirdik. Indi bärden W basýas. W basdyk we select box moduna geçdik. Indi bärik türde kursorymy getirýän, ýagny shift bassaklap, myşkamyzyň sag knopkasyny bassak, ünseren bolsaňyz, türde kursorymyzy nirä getiresimiz gelse getirip bilýäs. Indi şu ýere basdym. Bir plane çagyrýan we plane'imi S harpyna basyp belli bir derejede ulaltýan we X basyp süýşürýän we taba basyp edit moduna geçýän. Edit moduna geçenimden soňra extrude edip aşak çekýän we bu ýerde üçe basyp face moduna geçýän. Şu face-imi saýlaýan we i harpyna basyp belli bir derejede insert etýän. Insert özüme görä sazlap bilýän. Scale i diýip y-de birazajyk süýşürýän. G. X diýip. X-e tarap birazajyk süýşürýän. We L harpyny asyp hemmesini bilelikde saýlap grantymyz orta ara gabat geler ýalyk edip Y-e basýan we saga birazajyk süýşürýän. Indi men şu orta face'imi saýlamdan soňra extrude basyp aşak çekýän. üns beren bolsaňyz, ine belli bir derejede bir taba gelip başlady. Indi bärden add modifierlerden generate basýan we subdivision surface diýen. Üns beren bolsaňyz, biz şu wagt object moduna geçenimizde şunuň belli bir şekli ýa-da manysy ýok diýen ýaly. Ýöne indi biz muny öz islegimize görä häzir belli bir şekile getirip bilýäris. Indi belli bir şekile getirmek üçin biz näme etmeli? Ctrl R basýas. We saga çekýäs, Ctrl R basýas. Çepe çekýäs. Ctrl R basýas. Çepe çekýäs, Ctrl R basýas. Saga çekýäs. Ctrl R basýas. ortadan ýokaryk çekýäs. Ctrl R basyp, ortadan aşak çekýäs. Indi munuň face'larynyň hem sanyny belli bir derejede köpeltsek, ünslerin bolsaňyz ine ýaňky ýagdaýdan ine şu ýagdaýa geldi. Indi bu ýerde shade smooth diýen hasam ýylmanak ýagdaýa getirdim. Ine, bu grantymyzyň hem üstüne basýan. Şeýt smut diýdim. Şeýt auto smut diýsek hasam gelşikli bolar. Ine. Ünseren bolsaňyz biz obýektimizi taýyn etdik. Ine dostlar, spin guraly e, bize şunýalak işleri edenimizde gerek bolýar. Has Peýdaly gurallaň biri biz entäk buny has innik sapaklarymyzda has gerekli ýerlerinde ulanarys. Dostlar sapagymyzy halan bolsaňyz kanalymyza agza bolmagy, laýk basmagy we özüňizi gyzyklandyrýan soraglar bar bolsa kommentariýada belläp geçiň jogap bermäne çalşarys. Innik sapaklarda görüşýänçek dostlar sag boluň.